alright my good people now welcome back again to anointed lady tv the home of legit news on politics and as usual we don't come with breaking news we don't come with informate we don't come with updates on the things and things where they happen for inside edo state the cocoa now we see the people's democratic party and their governorship candidates for the 2024 edo state governorship election will be aswen ikodalo They don last last close the case wey dey for the table of the Edo State Governorship Election Petition Tribunal wey dey sit down for inside Abuja and they do all this level on Monday wey be the third day of February for inside this year 2025 and as we all know the PDP and their candidate wey be Asue Igodalo based on say they no like the way the election take play out based on say they no like the result wey INEC announce they come dey challenge dia declaration of senator monday okpebholo wey be di candidate of di all progressives congress as di winner of di september 21st 2024 governorship election for inside edo state and as we all know di pdp and dia candidates want make court declare say di declaration wey inec make e no make sense at all at all because dem declare di wrong winner now my good pipo before i begin yarn you about di drama wey happen for inside the petition tribunal on monday make i sharparly yarn you small details on how all this level take start you know say based on say inec now come go make declaration say na the apc their candidate na win based on say dem secure two hundred and ninety-one thousand six hundred and sixty-seven votes and dem use am take defeat the pdp their candidate wey be asue ighodalo wey gather two hundred and forty-seven thousand six hundred and fifty-five votes the petitioners now wey be the pdp and their candidates dey yarn say the election now e no make sense there was irregularities and inec no comply with the electoral act because there was so much overvoting in many polling units and even as there was overvoting inec officials no fit stop election for those polling units wey overvoting come board and this no be standard normally if they observe am say overvoting don dey men now don dey turn up more than accredited voters they go stop voting for that polling unit but no they no stop am on this occasion which is very wrong some witnesses sef wey the petitioners dem carry come come even dey testify say that's na the reason why they refuse to sign the result sheet for some respective wards and polling units so during the proceedings wey happen on monday di lead counsel of di petitioners come dey inform justice wilfred nkpotchi wey dey lead di three member tribunal say like dis now dem don ready to conclude their case so based on say they are satisfied they don finish they don call all their witness so with the testimonies of the witness dem believe say that is enough to prove say there was irregularities and inec no comply with electoral act

You know, sir, we don't give you reports concerning the last proceedings we happen for inside the tribunal. You know, say PDP be acquire something something we can make the INEC come last last submit Beavers machine we then use for the Edo State election come court. And now, based on information we be gather, we call the final say on that last proceedings, INEC no submit all of the Beavers machine So when LastLast they come tender five more bimodal voter accreditation system machines wey be BVAS wey they use during the Edo State election, men mouth just open down in surprise. The thing shock men, they no know wetin to yarn. The counsel to the petitioner sef come even dey yarn say omo initially na 151 machines na dem tell us say dey involved in the election o. So based on say five more don enter and na 148 na dem bin don submit before before and based on say nobody saw this one coming the respondents of inec the apc wey be all progressives congress and the governor monday okpebholo come dey object to the new beavers machine wey come the tribunal but even as they dey object the tribunal last last admit the five machines into evidence but however emma good people

Meanwhile, di chairman of di Peoples Democratic Party for inside Edo State wey be Anthony Azegbemi, him now don dey express concern sake of say when di five more BVAS machine come di tribunal, di respondents of INEC follow object to di matter, follow dey yarn say make di tribunal no admit the beavers machines into evidence so oga tony come dey yarn say if to say na the respondents of senator monday okpebolo and the all progressives congress na object to the beavers machine e for understand but e no understand why e be say inec go dey object to their own documents being tendered in court So im dey find dis matter very strange and dis now dey give country people something to think about. Why would INEC oppose the documents wey dem certified to the petitioners being tendered in open court? Na you conduct election you no want make country people or the court see the materials wey you take conduct election those kind levels now dey point am say una to to do magomago for di edo state election and normally my good pipo we all know say a clear conscience fears no accusation but with di way inec take perform for inside court as dem hear say five more bvas machine don come board omo dat thing no make sense at all at all e dey show say dia hand no clean e dey show say dem do dirty business for di election so afta evri evri oga tony azegbemi come dey express confidence in di judiciary he na dey believe say di tribunal dey go do di needful dey go fairly consider di evidence wey dey presented by di petitioners and according to him he say after all most of di petitioners dia witness were coalition agents and world agents those testimony now e dey focused on issues arising during di world and local government coalition stages say no be like say dey just go pick men for street make dem begin come dey yarn some kind levels wey dey no true true understand dem use men wey be say dem know wetin dem dey do men wey even dey involve for the election na come testify so like this now my good people the next hearing go happen on wednesday be rest assured say anointed lady tv go pass the information give the general public but anyhow this informate be you for body or if you get contributions about the matter feel free make you drop am inside the comment section now we be anointed lady tv